E schéine gudde Virmoien, Virmëtteg. Wëllkomm op eis Pressekonferenz vun déi Lénk hei op der schéiner Terrass, mat der schéiner Sonn, géif ech dann haut esou soen. An ech ginn, ech ginn eng Kéier ganz kuerz duerch, wéi déi Pressekonferenz sech wäert halen. Also fir déi, déi et net wëssen, Hei op menger Lénker de Marc Baum, nach aktuellen Deputéierten, den David Wagner, och nach aktuellen Deputéierten, den Här Gary Diderich, deen am Oktober fir de Marc Baum wäert eranrotéieren, an dann d'Anna Correia da Veiga, wat fir den Zentrum an der Plaz vum David Wagner wäert eraréckelen. An deem heiten Ensemble vu véier Leit wäerten awer op där heiter Pressekonferenz déi aktuell Deputéierten déi éischt Gei spillen a mir wäerten och eis eis Zäit kréien an der Rentrée fir déi éischt Gei ze spillen. Dat heescht mir sinn haut éischter e bëssen am am Retrait a wat eben déi Haaptpunkte wäerte sinn vun där heiter Pressekonferenz ass e bëssen e Bilan vun deenen dräi Joer déi Lénk an der Chamber An de Gerry wäert e bëssen e klengen Duerchbléck ginn, wat eben no der Rentrée esou eis Haapttheme wäerte sinn, wa mir dann an der Chamber erarotéieren. Ech ginn dem David Wagner dann als Éischten d'Wuert an duerno dem Marc Baum.
Merci villmools. Dann warscheinlech Meng lescht Presskonferenz als éischt Guide. Muss ee genéissen. Mee voilà, Merci, datt Der komm sidd. De Marc an ech hate wëlles awer e bëssen e kuerze Réckbléck ze maachen an och vläicht e bëssen eng Analys ze maachen vun deem, wat mer gemaach hunn als Fraktioun, als Sensibilitéit, pardon. Lo si mer nach eng. Et geet eis lo net drëms, eis eegen lo Lorbeeren, mat Lorbeeren ze kréinen. Ech mengen, d'Aschätzung vun der Aarbecht, souwuel déi vum Marc wéi vu menger, vu menger, dat musse mer weiderhi Iech, der Press, iwwerloossen, de Biergerinnen a Bierger iwwerloossen. Ech mengen, mir hu wahrscheinlech net den néidege Recul, fir dat ze maachen. Mee trotzdeem kënne mer awer unhand vun objektiven Elementer eng Analys maachen, déi mer och feststellen an duerchdiskutéiert hunn, och bei eis. Et ass Iech iwwerlooss ze kucken, ob dat mat Ärer Analys iwwereenee stëmmt. Mee mir mengen awer, datt mer elo zënter de leschte Wahlen, zënter 2023, datt mer et zu zwee als Sensibilité politique an der Chamber, zesummen natierlech awer och mat eise Mataarbechter, deem mer nach ëmmer eng Kéier Merci soe fir déi immens wichteg Aarbecht, an och mat de Memberen, de Militante vun déi Lénk, déi eis och hëllefen, datt mer et fäerdegbruet hunn, de sozialen Diskurs an de fortschrëttlechen Diskurs innerhalb vun der Chamber wierklech an de Mëttelpunkt ze setzen. Ech menge mir waren esou eppes wéi e lénke Magnéit u sech an der Chamber. An dorëms ass et jo eis och gaangen. Mir spieren dat hei zu Lëtzebuerg, mir spieren dat awer och an eisen direkten Nopeschlänner zum Beispill, datt lénk Parteien awer et fäerdegbréngen erëm déi Themen op d'Agenda ze setzen, déi wichteg sinn déi reell wichteg sinn fir d'Mënschen an eise respektive Länner, awer och op der ganzer Welt. Dat huet och domadder ze dinn, datt mir jo Politik wierklech seriö wëlle maachen an datt permanent bei eis am Fokus dran ass, datt mer wierklech wëllen, datt d'Gesellschaft méi fortschrëttlech, méi demokratesch, méi sozial gëtt, well dat a méi gläich gëtt, well dat wichteg ass, an datt mer évitéieren, Politique politicienne ze maachen, dat interesséiert eis net, an datt mer och net wëllen Demagogie, bëlleg Demagogie ze maachen, just fir eis Plazen ze behalen. Dat ënnerscheet eis warscheinlech dann och ganz staark vun der Freakefraktioun vun der adr. déi u sech ausser Rassismus, Fraefeindlechkeet, Homophobie, Klimaskeptizismus esouguer an dësen Zäiten u sech net vill ze bréngen hunn, well et hinnen wahrscheinlech, fir de Fred Keup ze paraphraséieren, wurscht ass e bëssen an et geet haaptsächlech drëms ze surfen op déi riets Agenda, déi vläit elo hautzedaags och amgaangen ass hiren Zenit z'erreechen. Si maachen de Geck mat de Leit, an dat hu mer jo och nach viru Kuerzem gemierkt, wou se et fäerdeg bréngen, wärend der Hëtzewell, déi dëst Joer nach eng Kéier méi staark ginn ass a warscheinlech an den nächste Jore leider och nach méi staark wäert ginn, de Geck ze maachen u sech, mat alle Leit, déi vulnerabel sinn, déi ënnert der Hëtzt leiden oder net onbedéngt vulnerabel sinn, mee an hirer Aarbecht extrem exposéiert sinn un der Hëtzt. An do mierkt een, datt et wierklech u Seriositéit, u Seriositéit feelt. Well dat och esou ass, ëmmerhin, well et gi jo riets Parteien, rietsextrem Parteien e bëssen iwwerall, op der Welt, déi haaptsächlech och vu Milliardären a vu Mediemogullen ënnerstëtzt ginn, fir déi Messagen weiderzebréngen, hu mir jo och eng ganz Rëtsch Initiativen ergraff a mir hunn och eng ganz Rëtsch Succèsen awer krut, och wa mer zu ganz wéineg sinn. An dat huet domadder ze dinn, datt mer et fäerdegbruet hunn, d'Verfassung ze änneren, wéi Der wësst, datt mer geséchert hunn, datt Frae weiderhi kënnen iwwert hire Kierper fräi bestëmmen an datt en Avortement och elo an der Verfassung festgeschriwwe ginn ass. Mir hunn dat fäerdegbruet, Lëtzebuerg ass dat zweet Land op der Welt, wat dat elo fäerdegbruet, no Frankräich. A mir hunn och gemierkt, datt et e gesellschaftleche Konsens gëtt awer trotzdeem, fir dat ze maachen, datt et just nach um rietsen Eck, um ganz rietsen Eck nach eng Minoritéit gëtt, déi dat net wëllt. An dat war, entgéint deem, wat heiansdo gesot gëtt, dat war net eng reng symbolesch, reng symboleschen Apport, well deen Dag, a mir hoffen all, datt dat ni geschitt, mee deen Dag, wou reaktionär Kräfte vläit méi staark ginn an eng eng Majoritéit kéinte kréien, dann wäerte mer gesinn, datt et guer net méi esou symbolesch ass, well et wäert awer trotzdem méi schwéier sinn, fir dat ze änneren. Mir hunn och dofir gesuergt, dat ass elo liicht manner aktuell, quitte datt et nach net esou laang hier ass, datt d'Gewerkschaften, déi representativ Gewerkschaften, weiderhin en exklusivt Recht behale bei de Kollektivvertragsverhandlungen. Dat ass och op eis zréckzeféieren, wou d'Regierung sech huet missen dozou bekennen, an dat ass net näischt. Dat ass weiderhin eng ganz staark Stäerkung oder Verteidegung vun de Rechter vun de Salariéen, well do och ginn et Kräften justement, déi d'Rad wëllen zréckdréinen. Mir hunn eis als alleréischt a ganz laang als eenzeg zur Pensiounsreform ausgedréckt a mir haten eng kohärent Positioun An dat kënnt net vum Himmel gefall, well dat ass och e Sujet, mat deem mer eis zënter Jore beschäftegen, a seriö, a well mer eis Gedanke maachen, wéi mer de Pensiounssystem, den öffentleche Pensiounssystem weiderhin stäerken, ouni Rechter ewechzehuelen. Do hu mir, do ware mir awer op vorderster Front. Mir hunn dofir gesuergt, de Kontext erëm eng Kéier ass elo gutt, datt klimabedéngt Aarbechtskrankheete sollen elo unerkannt ginn. An déi Motioun ass och ugeholl ginn an der Chamber. Bon, elo läit et bei der Regierung an awer och bei der Commission supérieure des maladies professionnelles, fir dat ze konkretiséieren. An ech hoffen, a mir hoffen all, datt dat elo nach net wäert Joren daueren, well déi Zäit hu mer net. Dat selwecht hu mer och, dat ass vill méi rezent, mat de PFASen erreecht, wou och eis Motioun unanime ugeholl ginn ass a wou dann och och d'Aarbechtskrankheeten, wat d'PFASen ugeet, solle repertoriéiert ginn, sollen kartographéiert ginn an unerkannt ginn. Dat ass keen Detail, well vill Leit sinn doranner exposéiert. Mir hunn och dofir gesuergt, fir d'Diskussioun erëm iwwert d'Energiepräisser ze lancéieren, relativ kuerz nodeems nom US-israeelesche Krich géint den Iran, wou mer scho woussten, ok, elo wäert awer d'Diskussioun iwwert d'Energie kommen. Natierlech ass et och eng Tragédie, dee Krich, mee de Problem ass jo och, datt hei zu Lëtzebuerg d'Leit net sollen aarm ginn, well se Energie musse consomméieren. A mir haten och do den Androck, datt e bëssen d'Regierung dee Moment mol net verstanen hat, firwat mer déi Diskussioun wollten hunn. Mir hunn och verhënnert, datt de Prinzip vun der Additionalitéit an der Kooperatioun, net fale gelooss gëtt vum Xavier Bettel, well do gouf et och eng Diskussioun, do gouf et e Wëlle vum Kooperatiounsminister, fir och do d'Rad zréckzedréinen. Ech menge mir hunn och dofir gesuergt, zesumme mat anerer, mir sinn och éierlech, mä awer mengen ech sécher dofir gesuergt, datt dee Prinzip bäibehale gëtt. Bis elo ass dat awer op jiddwer Fall versprach ginn. An dann hu mer natierlech, Mengen ech och. Leider an deenen zwee leschte Joren, well et ass awer katastrophal an der Israel-Palästina-Diskussioun, mengen ech, datt mer wierklech déi dreiwend Kraaft waren, fir déi Thematik an déi verschidden Aspekter vun der Thematik kënnen esou vill wéi méiglech ze beliichten, och an der Chamber, wat net ëmmer esou evident ass natierlech. D'Majoritéit ass do, fir do e ganze hypokriteschen Discours, vun der adr net ze schwätzen, Mee innerhalb vun der Oppositioun, vun der Oppositioun lénks vun der Mëtt, fir dat esou ze soen, hu sech och awer Linne beweegt op deem Punkt, wat mir begréissen. An ech mengen, dat huet mat eisem Drock ze dinn, mä mam Drock awer och vun der Zivilgesellschaft hei zu Lëtzebuerg, déi awer permanent op d'Stroosse gaangen ass an déi sech mobiliséiert huet géint de Genozid a géint d'Besatzung. Dat heescht, mir hunn eng ganz Partie Ligne beweegt, vläit souguer, ech woe mech dat mol ze soen, an der Steierpolitik. Et wäert deemnächst wäert d'Debatt jo an der Rentrée, Dir wäert Iech domadder musse beschäftegen, erëm lassgoen, wou mer awer och gemierkt hunn, datt D'Parteien, déi nach viru kuerzem an der Regierung waren an déi akzeptéiert hunn, datt d'Kierperschaftssteier erofgesat gëtt, déi dat och gemaach hunn, elo amgaange sinn dorobber zréckzekommen. Ech mengen, datt mir och ënnert anerem eppes domadder ze dinn hunn. Mir hoffen och, datt se dobäi bleiwen, och wa se vläicht erëm eng Kéier an eng Regierung kommen. Dofir ass et wichteg schlussendlech fir ze soen, Mir sinn, mir waren nëmmen zu zwee. Vläit hätte mer nach kinnte méi maachen, vläit wäerte mer nach méi maachen, mee well mir eis dru ginn. Mee zu zwee hu mer Saache fäerdeg bruet. Mir waren de lénke Magnéit an der Chamber a wa mer nach méi gestäerkt ginn, da wäerte mer weiderhin déi positiv Thematiken, déi sozial, déi fortschrëttlech Thematiken an de Mëttelpunkt, nach mat gréisserer Stäerkt kënnen an de Mëttelpunkt setzen, wat gutt ass fir de Fortschrëtt hei zu Lëtzebuerg a wat dann och déi falsch a reaktionär Thematike wären an de Schiet stellen. Ech soen Iech Merci.
Merci, David. Den David ass zu Recht drop agaangen, datt mer, mengen ech, et fäerdegbruet hunn, an deene leschten dräi Joer eng Kraaft ze ginn, déi et fäerdegbruet huet ze federéieren, déi et fäerdegbruet huet, wéi den David et genannt huet, e Magnéit ze sinn an doduerch eng Regierung auszebremsen op der enger Säit an op der aner Säit awer och Propositiounen ze maachen, déi och Majoritéite fonnt huet. D'Regierung ausbremsen, da muss e sech d'Fro stellen, an zwee, gutt zwee Joer si Wahlen, mat wat ass déi Regierung dann ugetrueden a wou ass déi Regierung dann haut drun? Ech mengen soen ze kënnen, datt déi Regierung ënnert dem Luc Frieden ugetruede war mat deem schäerfsten neoliberale Programm, dee mer zënter Joerzingten zu Lëtzebuerg gesinn hunn, Et ass drëm gaangen, d'Sécurité sociale auszehielegen, berühmterweis 5 Joer laang méi laang schaffe goen, d'Privatiséierung, den drëtte Pilier sollt an de Mëttelpunkt geréckt ginn, d'Aarbechtsrecht sollt ausgehielegt ginn, déi national Representativitéit vun de Gewerkschafte war a Fro gestallt, Aarbechtszäite sollte komplett dereguléiert ginn an d'Gesondheetswiese sollt och weider kommerzialiséiert ginn an d'privat Acteuren do vill méi eng staark. Roll spillen. An ech mengen, datt ee lo, dräi Joer oder zwee Joer an néng Méint nodeem dës Regierung ugetrueden ass, datt een duerchaus soe kann, datt dee Plang net opgaangen ass. Déi neoliberal Offensiv vum Luc Frieden, vun där doter Regierung, déi ass gescheitert an all deene Punkten, déi ech elo grad genannt hunn. An dat ass gutt fir d'Leit. Se ass gescheitert, well et e Widerstand ginn ass an der Gesellschaft, e Widerstand, deen och mär matgedroen hunn, dee mer probéiert hunn ze impulséieren an och mat eiser Stëmm an d'Chamber gedroen hunn. Mer gesinn awer nach ëmmer Iwwerreschter vu sou deem autoritären Opzucke vun dëser Regierung a Form vum Inneminister Gloden, deen, nodeem en als alleréischt d'Heescherten an d'Viséier geholl huet, dunn d'Demandeurs d'asile mam Asylpak, An lo dann zum Schluss pardon d'Heescherten, d'Demandeurs d'asile an d'Strummerten lo mam mat der Wegweisung an de an an d'Zil geholl huet, stelle mer lo fest, datt en esou excitéiert zuckt, datt e souguer mat enger schosssécherer West duerch de Garer Quartier muss trëppelen, wou en sech einfach just nach ëm d'mental Gesondheet vum Inneminister eeschthaft Froe stelle kann. Déi Iwwerreschter ginn et nach vun deem autoritären Neoliberalismus, an och an den nächsten zwee Joer wäerte mer als Lénk dogéinter ukämpfen. Mee wat mécht d'Regierung da elo, nodeems hir Pensiounsreform gescheitert ass, nodeems se en Aarbechtsminister am leschte Joer verbrannt hunn an hu missen ersetzen duerch een, deen zumindest duerch seng Biografie méi gewerkschaftsfrëndlech ass, nodeems d'Gesondheetswiesen dann awer elo net op déi dote Manéier einfach soll kommerzialiséiert ginn, vläit och dank dem Brudder vun engem Minister, dee gewisen huet, wat dat heescht, eng kommerziell Medezin. Wat mécht d'Regierung elo nach? An deen eenzegen Androck, deen een huet, dat ass, se probéiert sech iergendwéi nach mat Steierkaddoe iwwer Waasser ze halen. Dat ass déi eenzeg Strategie, déi am Moment erkennbar ass. Se probéiert ganz ekonomesch op d'Finanzplaz ze setzen a se probéiert virun den nächste Wahlen nach Steierkaddoen ze verdeelen u jiddwereen, souwuel op déi, un déi, fir déi se ugetruede waren, nämlech fir d'Patronat. Si kréie weiderhi Kaddoen, nach viru puer Deeg ass de de Logementsbooster presentéiert ginn, deen a Wierklechkeet virun allem e Booster ass fir déi grouss Promoteuren an net fir déi Leit, déi an der Locatioun sinn. Mer gesinn et weider och an den all deenen Hëllefen, déi am Tripartite-Accord dra sinn. Mer gesinn et an der Steierpolitik, déi einfach esou weiderbedriwwe gëtt. Mee awer, fir d'Wahlen ze gewannen, maachen se och nach eng Kéier eng Tournée générale op Käschte vun de Staatsfinanzen. Dat wat mer bräichten, nämlech wierklech grouss Investitiounen, firwat een och berechtegterweis kinnt Scholden ophuelen, nämlech fir an de Logement, den öffentleche Wunnengsbau ze investéieren, fir an d'Transition énergétique ze investéieren, an déi öffentlech Transition énergétique, dat maache se alles net, mee se maache Scholden, just fir déi nächst Wahlen ze gewannen. An dat ass. Onverantwortlech. An do kann de Fraktiounspresident vun der csv nach esou vill Videoe maachen, an deem e seet, datt en d'Oppositioun grille wëll. Dat ass eng Realitéit, déi sech einfach duerstellt an déi een an den nächsten zwee Joer gesäit. Dat ass eng Regierung, déi hir Haaptoffensiv gescheitert ass, déi elo eigentlech just nach probéiert, sech selwer iwwer Waasser ze halen bis bei déi nächst Wahlen. Eng Regierung, déi komplett handlungsonfäeg ass. Merci. An den, ech ginn weider un de Gary. Merci Marc. Maja, ech soll jo e bëssen den Ausbléck maachen, wou d'Anna an ech de Fokus setzen. A wann Der héieren hutt, wat den David Wagner an de Marc Baum gesot hunn, ass et och zu engem, mengen ech, gudde Moment, wou dee Dee Wiessel kënnt, mir hunn eng Bilan vun eise Deputéierten, amtéierende Deputéierten, dee sech weise léisst, deen och geprägt war vun enger, vu Kämpfe fir déi Rechter ze erhalen, déi mer och haten, an elo eng Regierung, déi déi éischter probéiert sech zeréckzekafen oder auszehalen. An do ass et un eis, mat deem wat mer och schonn gemaach hunn, bis elo an eng Géigenoffensiv ze goen an aus den Themen, déi mär eis eben och gesat hunn, wéi mer eis Kommissiounen zum Deel nei opgedeelt hunn, ass dat beim Anna Correia virun allem alles, wat Famille, Jeunesse, Educatioun ze dinn huet, awer och Santé an nach aner Themen, mee wou mat mengen Themen wéi Logement, Ëmweltaarbecht och gemeinsam huet, datt et virun allem och drëm geet ze kucken, wéi kënnen mer do, wou déi Themen zesummekommen a wou mer dat och bis elo gemaach hunn, de Marc an den David, wou kënnen mer déi gerecht Zukunftschancen, déi mer brauche fir déi zukünfteg Generatiounen a fir och elo, wéi kënnen mer déi offensiv antrieden dofir, wéi kënnen mer weider Propositiounen maachen, déi eben och kucken, wou kommen déi Themen zesummen, Klima, Aarbecht, Logement, Jugend oder monoparental Familljen, an eng sozial an ökologesch gerecht Gesellschaft, fir déi antrieden, fir déi mir och stinn als déi Lénk. Ech soen Iech Merci.